Ahenyũkirio hi na hi thutha wa Karangũ wa Mũraya kũrekereria video yake harĩa tuonire mũini ũyũ e mũrwaru mũno to an extent ndangĩhota gwĩtwara na magũrũ make. Rĩu Akenya magĩikara metereire kũigua new medical updates cia ndagĩtarĩ arĩa marathondeka mũtara ona thengia wa ndeto gũkorwo igĩtambio nenda-inĩ, andũ makĩruta mawoni mao ngũrani ma kĩrĩa gĩthĩnagia mũtara kana kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩmũria. Kuona mũini ũyũ nĩ aumbũrĩte thĩna wake waumanire na mĩtino ya barabara ĩrĩa ahĩtũkĩire, mĩtino ĩigana ũna, ũndũ ũrĩa watũmire arware mũrimũ wa depression, mũrimũ wa meciria. Na ndeto njega nĩ atĩ mũtumia wa Mũtara nĩ arĩkĩtie kwaria na kumbũra maũndũ ma magegania through kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa ngũkorwo ngĩkuonia mũthia-inĩ wa video ĩno akĩaria. Thutha wa Karangũ wa Mũraya kũrekereria mbica cia family members a Mũtara me thibitarĩ, mbica iria citumũrĩte ndereti thutha wa namba nene ya Kenya hamwe na mashabik ma Mutara kũ notice one close person mũndũ wa mwanya mũno wa Mutara is missing in the picture ũrĩa nĩ mũtumia wake nĩ kũgĩte na ciũria nyingĩ akenya makĩenda kũmenya what really happened nĩguo mũtumia wa Mutara akorwo atekuonekana akĩrũgama na mũthuri wake mahinda maya akoretwo e mũrwaru ta ũrĩa akoragwo akĩrũgama nake na kũmũnyitĩrĩra in other events ũndũ ũyũ ũkĩraise a big concern ya where she could be na gĩtũmi gĩake gĩa kwaga kũnyitanĩra na other family members to visit Mutara in the hospital. Kuona mbica yake ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyagio nenda-inĩ na ĩrĩa kũhithũrĩtio atĩ this was the last time they were seen happy together nĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩ na igongona rĩa Thanksgiving mũkawa-inĩ wa Blue Springs Thika Road kĩndũ two years ago, igongona rĩrĩa rĩatabanirio thikũ nini tu thutha wa Jeremy Damaris kũrehe kĩganga-inĩ Ndeto cia Mũtara rita rĩa mbere thutha wake kũgĩa na mũtino na kũandagwo rehabilitation thutha wa kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa depression na then Mũtara nĩonekanaga ena riri mũno na agĩkorwo agĩcokereria ũini-inĩ whereby nĩakorirwo akĩgũrĩrwo ngari nĩ Rev Ben Kiengei manyitanĩire na Karangũ Mũraya na all of a sudden ndeto cia Mũtara nĩirakorirwo ikĩrĩ service rita rĩngĩ mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria but it is so unfortunate atĩ in this difficult situation mũtumia wake is nowhere to be seen, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte andũ matigwo na ciũria cia atĩ where is the wife of Dennis Mutara na bibi ako wapi na watoto, andũ makĩenda kũmenya mũtumia wake na ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Susan Kĩgathi athire kũ, kuona ti kawaida yake gũkorwo atekuonekana harĩa Mutara arĩ, Na rĩu thutha wa Susan gũkorwo atakwaria na even e very inactive on her social media pages rĩu nĩ atigĩte a Kenya megegeire thutha wa gĩko gĩkĩ gĩake kĩa mwanya harĩa athiĩte mũtambo-inĩ wake wa Facebook na gũkorwo akĩandĩka ndũmĩrĩri ya magegania akiuga ha ũhoro wa Moyo nditanganagia tondũ mũnjĩtĩri Moyo nĩ augire wothe ũmwĩhokete ndagaconorithio amen agĩtiga andũ mahũmũkĩte thutha wa kũhoreria pressure ya ciũria iria ikoretwo igĩtindĩkĩrĩrio bamĩrĩ ya Mũtara gũkĩũranio athire kũ but mũthia mũthia nĩ arĩtie ndũmĩrĩri ya gwĩkĩra mũthuri wake hinya akiuga ona itu rĩrĩ rĩa ndwari rĩrĩa rĩkomeire mũthuri wake no rĩrĩhetũka kuona mũndũ wothe ũrĩa wĩhokete Ngai ndarĩ hingo akamũconorithia tũgĩthiĩ na mbere kũ wish Dennis Mũtara quickest recovery Ndungata Kikuyu Daily News subscribe